Kune vanhu vari kutaura zvekunyepa because ivo zvavanenge vachida vanenge vachida maviews, vanenge vachida mari, vanenge vachida eh, mafollowers handiti. Ini ndiri pano paground, ndiri kuno kuZimbabwe, ndiri kuona zvese zviri kuitika. So pane dzimwe nhema dzaitaurwa nevanhu kuti ye kuZimbabwe kwakadai kwakadai kwakadai guys ka musanyeperwa musanyeperwa inini ndini ndakuda kukuudzai chokwadi guys kuzimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzimbabwe kunotsvakwa mari vanhu havasi kurara kuzimbabwe three o'clock vanhu vanenge vatomuka vakutoenda kumabasa vachitsvaka raramo handiti so muno muzimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka guys vanhu vari kutsvaka kuti vangararama sei kune vari kuita korokoza ini ndiri kuno kumasvingo kumashava ndokwandiri so ndiri kuona zvizhinji but kwese uku kunana harare takatombosvika kuneko tichipfuura tichimboona zvakamira sei zvinhu ndezvimwe chete kune vari kuita korokoza vari kutsvaka mari nekorokoza eh, danida i think mese munoiziva kune vanoita kuno kuno maina chrome kunoku handiti so kune vanoenda chrome vari kutsvaka mari nechrome handiti because machina akavhura mamines akawanda so vanhu vanenge vachiinda mumamine ecrom vachitsvaka raramo zvinhu hazvina kumira zvakanaka vanhu vari kutsvaka mari right kuno kuwo kwozoita kune vamwe futi vari kuita maproject ehuku guys maproject ehuku ari kuitisa vanhu mari but haungosviki uchitoti ndoda kuita project yehuku kune vatori nemacustomer avo kudhara saka iwewe unofanira kuti ucreatawo macustomer ako kuti uite mari kuti huku dzako dzitengwe kozoita vanotengesa machicken cuts macuts ehuka e, e vanototengesa dollar dollar vachitoita mari vanhu vakawanda vari kutirina mari nemachicken cuts handisi kuda kunyepera vari kuita mari nemachicken cuts but kuita mari kwavari kuita ikoko hazvirevi kuti iwewe uri kudiaspora pauchasvika muno muzimbabwe zvinhu zvichasvika zvichitongoflowa aiwa hazvifambe seizvozvo vanhu vari kutotambura vari kutotambura rutsvakarara right kune vamwe vari kuita maproject embudzi vanhu vari kutengesa mbudzi vanhu vamwe vari kuita mbudzi dzenyama vachitoita mari handiti kozoita vamwe vari mufarming right vamwe vari kutengesa matomatisi vamwe vari kuita zvemaonion vanhu vari kuita zvakawanda but hazvirevi kuti zvinhu zvakapfava vanhu vari kungotsvaka raramo kozoita vari kuita magasi ndiri kutokupai mamwe mabusiness ideas amunogona kuita masvika kuno right magasi varume ane mari handisi kuda kunyeperai e, unogona kutanga bhizinesi regasi ndichaita vhidhiyo yemagasi muone kuti zvinoshanda sei zvinofamba sei kune vanenge vanenge vaita mapurojekti echi egasi gasi riri kubhadhara muno muzimbabwe because vanhu havachaita zvekutsvaga huni vanhu vangoshandisa chigasi kungava kuvesa moto vakushandisa gasi kubikisa negasi mafiriji emagasi avako mastovhu saka you find out kuti everyone atova negas store atova akutoshandisa gas ah, ungava achida kushandisa firiji achida kushandisa pakubikisa so gas riri kubhadhara gas riri kutobhadhara zvekudaro ndichaita vhidhiyo regas mozozvionera mega chikudza kuti imarii zvinofamba sei so vanhu vari kuti vari kurarama vamwe vari kuraramawo vamwewo ah, zviri kutobhamba so kana wafunga kuuya kuno guys maproject andataura aya anogona kubhadhara anogona kusakubhadhara so huya uchiziva situation yemuno muzimbabwe ini nditori muzimbabwe izvezvi ndikutokuudzai zvazviri kuitika kuti vanhu vari kurarama sei maproject akawanda mamwe acho handina tomakwanisa kumataura because akawandisa zvinodhipenda nenzvimbo yaunenge uri ini ndataura emuno masvingo muno masvingo ndataura naye andiri kuona ari kuita nji ari kuita vanhu nemari now so guys ndichauya nemamwe maproject andinenge ndaona ndichikuudzai kuti vanhu vakuita mari so vanhu vakuita mari so so thank you guys thank you for support i love you guys